Hei Sara. Haia. Yym be' 'di sylwada chdi ar ol gêm heddiw? Dwi'n meddwl fatha sgwad fatha hwn 'di'r ail gêm ni s- y season yma dwi me'wl 'dan ni 'di neud yn dda efo genod ifanc dod i mewn i tîm 'di trio strengthio'r sgwad a petha a dwi me'wl efo result odd o'n pedwar dim but Efo perfformiad y genod, fedra-m gofyn am mwy. Do, yym, dach, ma' 'na dipyn o newidiadau 'di bod dros yr ha'. Oes. Yn does? Yym, sut ti'n gwel-, sut ti'n gweld hynna 'di effeithio y sgwad ag y tîm? Ma' 'na rei, ma' 'na rei playa-, fatha playa sy'n do'r tîm. Ie. But, 'da ni 'di strengtha sgwad wrth ga'l play-, yym, players newydd i fewn. Reit. O rei o'r North Wales League. Ie. Rei, t'mod, rei ifanc dod i fewn, a mae o'n jyst trio ga'l s- nw i fewn i'r step fatha sgwad basically a ia d- mae o'n strengthen'r sgwad. Ia o' 'na pedwar gôl o gwahaniaeth iddi fo yy yn y sgôr ond dwi'm yn me'wl o' 'na pedwar o gôl o gwahaniaeth rhwng y ddau dîm nag oedd? Nag oedd. I ddeud y gwir, na. Sa ni 'di gallu dwi'n me'wl sa ni 'di gallu ga'l few goals i fewn definate. T'mod odd o'n un o ddau gôl ond 'dan ni'n jyst dysgu 'wan i fynd wsos nesa heb ella didno home. Ia. Yym, oeddach chdi yy yn chwarae yn 'i tymor dwytha hefyd. O'n. Yym, sut ti'n, sut 'sech chdi'n yy disgrifio safon yym y Welsh Premier League 'lly? Ma'n galad, mae o'n galad 'de. Ma' 'na lot o fatha genod fatha gwahanol tima efo'r fitness, efo'r strength a petha but Mae o'n neis gael genod ifanc efo chdi i strengthio'r sgwad ta yn yr Welsh Prem but i fi mae o'n galad but mae'r ffwbol yn briliant. Mae'r safon yn reit uchel dydi? Yndi, mae o, mae o. Ond nes i weld hynna heddiw, yym o' 'na ma' 'na ma' 'na ah wna i ddefnyddio yym gair Saesneg ond ma'r technical ability gin yr timau yy yn gin y chwaraewyr yn uchel dydi? Lot uchel, lot uchel. Yndi, a wedyn yym ti'm yn rhoi yy chwarae ar yr ofal achos dwi'n dallt bo' chdi 'di bod yn chwarae rywun arall cynt do? Do, o'n i'n chwarae i Amlwch yy few seasons yn dol yn yr North West League. Be' nath ddod â chdi i'r ofal? Jyst dwi isio fatha mwy o isio challenge fatha isio neud dy hun dwi wedi bod yn y Welsh Prem few years yn dol pan o'n i'n chwara o blaen ond pan nesh i i Amlwch o'n i jyst isio'r challenge eto because dwi'm yn mynd yn ifanc so dwi isio jyst dod dwi isio o'n i isio dod yn ôl a ers season dwitha do gath ni season t'wod odd o'n anodd but 'dan ni'n dal yma 'wan a 'dan ni'n dal yn mynd i... A a dal i ddysgu a cymryd mlaen ia? O yndan yndan a dysgu genod ifanc hefyd. Ia. O da iawn yym grêt syndod chi ddo yym o- o'n i'n bersonol impressed ofnadwy efo'r pêl-droed a'r a'r a'r teamwork nathoch chi so ia da iawn diolch am dy amser heddiw. O diolch yn fawr. Diolch. Diolch. Thank you.